Hemmä salam. Gyzykly TV kanalynda sizi hoş gördük. Biziň kanalymyzdan uzaklaşmaň. Gyzykly TV kanalynda siz dünýä täsinlikleri we habarlary bilen tanyş bolup bilersiňiz. Wideosada laýk basyp, kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Öňde size has-da gyzykly wideolar garaşýar. Bu wideomyzda bolsa size dünýäniň iň köp pul gazanýan sportçylary barada gürrüň bermegi makul bildik. Ýöredik. Ýigriminji orunda Meni Pakyao, filippinli, dünýä belli boksçy. Häzirki wagtda onuň puly dört ýüz million dollara ýetýär. Boks dünýä hezilliklerinden daşda duranok. Mysal üçin onuň garažynda dünýäniň öňde baryjy maşynlaryndan onusy bar. Meni Pakyao ýene olaň üstüne Ferrari-ni satyn almakdan hem boýun gaçyrmady. Ýene-de bäş ýüz ýetmiş müň dollara bortunda gidrosiklleri bolan ajaýyp ýahtany hem satyn alýar. On dokuzynjy orny amerikaly boksçy De La Hoýa eýeleýär. Onuň hasaby bäş ýüz ýetmiş million dollardan ybarat. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň Olimpiýa oýnunda altyn medaly almagy başarýar. Oskar her bir uruşy üçin örän uly gonorar gazanýar. Iki müň ýedinji ýylda ýegilendigine garamazdan, elli iki million baýragy almagy başarýar. Jeff Gordon, maşyn sürüji, togsan üç gezek Oskar ýaryşyna gatnaşyp, ýeňiji bolmagy başarýar. Häzirki wagtda onuň hasaby bäş ýüz on bäş million dollardan ybarat. Sürüji dört ýyl mundan öň ýaryşa gatnaşmagyny bes etdi. Ol esasy pul serişdelerini brentleriň üsti bilen gazandy. Lionel Messi, dünýä belli futbolist we Barselonanyň ýyldyzy. Onuň hasabyndaky puluň möçberi häzirki wagtda bäş ýüz ýigrimi million dollara barabar. Futbolçy iki müň dördünji ýylda oýnaýan kluby bilen sekiz kontrakt baglanyşýar. Bu kontraktlar häzirki wagta çenli özüniň gymmatyny ýitirmän gelýär. Häzirki wagtda onuň Altyn toplarynyň sany alta ýetdi. Ol Häzirki wagtda hepdesine bäş ýüz bäş müň ýewro gazanýar. A ýylda gazanýan girdejisi bolsa ýigrimi, otuz milliona barabardyr. Eger-de sponsorlykdan gelýän girdejisini goşsak, ýetmiş milliona barabar pul gazanýar. Aleks Rodriges. Onuň gaznasynda alty ýüz million dollar bar. Aleksiň rekordly kontraktlary oňa iki ýüz elli million dollar gazanmaga mümkinçilik berdi, galan pullaryny bolsa reklamanyň hem-de sponsorlygyň arkasyndan gazanýar. Rodriges iki müň onunjy ýylda Golliwudyň ýyldyzy Gommi Randies bilen gatnaşyk edip ugraýar, iki müň on ýedinji ýylda bolsa Aleks Jennifer Lopes bilen duşup başlaýar, ol häzirki wagtda bolsa toý tutmagyň taýýarlygynda. Rojer Federer. Rojer Federeriň emlägi 600 million dollara barabardyr. Ol özüniň gowy oýunlarynyň üsti bilen 99 million dollary jübüsine salmagy başardy. Galan 500 million dollary bolsa jüpüne düşen kontraktlardyr Nike we Rolex brendleriniň üsti bilen gazandy. Rojer köp sanly rekordlaryň eýesi. 2002-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli aralykda ol özüniň adyny top onlugyň içinden çetleşdirmedi. Federere iki müň sekizinji ýylda Olimpiada çempiony bolmak başartdy. Dünýä belli futbolçy Kristiano Ronaldo. Internetdäki janköýerleriniň we brendler bilen baglanyşylan şertnamalaryň ýardamy bilen häzirki wagtda futbolçynyň puly alty ýüz ýigrimi million dollardyr. Ronaldo häzirki wagtda iň köp aýlyk hak tölenýän futbolçydyr. Ýuwentusdan altmyş dört million dollar ýyl hakyny alýar. Iki müň on sekizinji ýylda Ýuwentusa geçen ugruna ýigrimi dört sagadyň dowamynda Ronaldonyň Ýuwentus klubundaky ady bilen bäş ýüz ýigrimi müň geýimini satýar. Bu bolsa oňa altmyş million dollar gazanmaga ýardam edýär. On üçünji orunda bolsa basketbolçy Lebron Jeýms. Weonyň häzirki wagtdaky pul mukdary alty ýüz kyrk million dollar. Ol öz pullaryny nirä harçlamalysyny bilýär. Lebrona dünýä basketboly ýylyna otuz million dollar töleýär. Nike oňa bir ömürlik şertnama baglanyşmagy teklip edýär. Jeýms özüne gelýän girdejilerini gowy rejeläp bilýänligi üçin NBA-nyň baş ýyldyzy derejesinde oýnuny ýöredýär. Ol özüniň interwýularynyň birinde hem maksadynyň milliarder bolmagyny agzamaýar. Biziň indiki ýyldyzymyz golf oýnunyň ussady Greg Norman, alty ýüz segsen million dollarly. Ol gerdenine şikes ýetenligi zerarly oýun tamamlanandan soň, öz islegi bilen biznese geçýär. Häzirki wagtda ol wino önümçiligi bilen meşgullanýar. Birnäçe restoranlaryň eýesi, egin-eşik öndürýär, göçmez mülk bilen meşgullanýar we ýene ýeneler. Greg Norman Awstraliýanyň iň baý golfçysydyr. Ol iň birinji orunda özüniň maşgalasyny goýýar. Golfçyda ýene bellärlikli ýeri uly sport maşynlarynyň barlygydyr. Maýk Taýsony alty ýüz segsen bäş million dollar pul ony iň baý sportçylaryň onlugyna goşdy. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda Maýkl Spinks bilen duşuşygynda bir sekuntda iki ýüz kyrk müň dollar puly gazanmagy başardy. Taýsonyň ortaça her gonorara alýan puly ýigrimi bäş million dollara barabardyr. Iň soňky Linux Linux bilen duşuşygy bolsa otuz bäş million dollar gazandyrdy. Iň haýran galdyrýan ýerem Tysonyň iki müň on üçünji ýylda bankrot bolmagydyr. Iň esasanda puly nähili harçlamalydygyny bilmek gerek. Munuň iň möhümi-de satyn alýan zatlaryňda tygşytlyk bilen satyn almakdyr. Şakil Anil, Oňa diňeje basketbol meýdançasyna girmegi üçin iki ýüz togsan iki million dollar pul tölediler. Şekiliň halkyň arasynda gezmegi halaýanlygy sebäpli köp sanly kärhanalar bilen uly pully möçberdäki şertnamalary baglanyşmak başartdy. Şunluk bilen onuň häzirki wagtdaky ýagdaýy ýedi ýüz million dollara barabardyr. Şekiliň gowy häsiýetleriniň biri bolsa aýtýan sözleri bilen adamlaryň ýüzlerinde gülki döretmekdir. 9-njy orny bolsa Dewid Bakhem we onuň ýagdaýy 730 million dollar. Iň gyzykly ýeri-de onuň emläginiň artmagy. Haçanda oýuny goýanda 2010-njy ýylda artyp ugrady. Bu bolsa brendleriň köp mukdarda reklama edilip başlanmagy bilen düşündirilýär. Victoria bilen Dewid Bekhemiň häzirki wagtdaky pul möçberi Angliýanyň şa aýalynyňkydan köpdür. Ýene-de iň gyzyklandyryjy wakalaryň biri iki müň on dokuzynjy ýylda olar toýunyň ýigrimi bir ýyllygyny bellediler hem-de oňa Karib deňizindäki adany aýalyna sowgat etmegi ýüregine düwüpdi. Dünýä belli golfçy Fil Mikelson. Onuň häzirki wagtda pul möçberi 760 million dollara barabardyr. Filiň iň soňky baglanyşan şertnamasy oňa ýylyna 60 million dollardan girdeýji getirdi. Şol sanda golfçy dünýä belli brendler bolan Apple, Nike, Shampoo ýaly brendler bilen şertnama baglanyşdy. Mikelson ähli baglanyşan şertnamalaryny sag eli bilen edýär. al golf oýnuny bolsa çep eli bilen oýnaýar. Golfçyny Forbes žurnalynda iň köp aýlyk alýan sportçylaryň sanawyna ýedinji sportçy hökmünde ýylyna kyrk sekiz million töwerek dollar gazanmak bilen girmegi başardy. Dünýä belli boksçy bolan Floýd Maýwezer biziň sanawymyzyň ýedinji ornuny eýeleýär. Onuň häzirki wagtda maddy ýagdaýy ýedi ýüz altmyş bäş million dollardyr. Boksçy öz adyny iň baý üçlügiň içinden aýyrman gelýär. Floýd Maýwezer puly gaty söýýär we nähili ýagdaýda gazanmalydygyny gaty gowy bilýär. Altynjy orundaky basketbolçy Kobi Braýtonyň bolsa pul ýagdaýy ýedi ýüz ýetmiş million dollara barabardyr. Braýton hem-de onuň on üç ýaşly gyzy Joanna Ýanwar aýynyň ýigrimi altysyna ir bilen Kaliforniýa ştatynda dikuçar heläkçiliginde aradan çykýarlar. Ol wagt Braýton kyrk bir ýaşyndady we onuň yzyndan üç gyzy hem-de aýaly galdy. Braýtona snaýperler sanawynda bronzany beren bolsalar-da, ol NBA taryhyndaky iň güýçli sportçylaryň biri bolup galýar. Basketbolçy bäş sany çempionlyk medallaryna eýe boldy, we rekord goýmagy başardy. Biziň 5-nji ornumyzda Mihael Şumaher. Awto ýaryşçysynyň pul mukdary 1 milliard dollara barabardyr. Onuň ömrüniň dowamynda gazanan üstünlikleriniň Ýer ýüzündäki ýaryşa gatnaşyjylaryň müňlerçesiniň gaýtalasy gelýär. Onuň ýeten sepgitlerini sagatlap agzap otursaň-da, ählisini aýdyp ýetişmek mümkin däl. Şummaher ýaryşlara bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda gatnaşyp başlaýar. Mihail bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýyldan bolsa Ýewropa çempionatynda ýeňiji bolmagy başarýar. Edil şol wagtdan bolsa oňa dünýä belli brendler şertnama baglanyşmagy teklip edip ugraýarlar. Jek Niklaus Amerikanyň iň güýçli golfçysy. Ol 1973-nji ýylda iň güýçli oýunçy adyny aldy. 1986-njy ýylda bolsa 46 ýaşyndaky iň ýaş oýunçy adyna eýe boldy. Öz oýnuny bolsa 2005-nji ýylda goýdy we biznes bilen meşgullanmaga girişdi. Onuň guran kärhanalary ýokary hilli aksessuarlary hem-de golf enjamlaryny işläp çykýardy. Emlägi bolsa bir milliard ýüz elli million dollara barabardyr. Biziň iň baý sportçular sanawynyň üçünji ornuny bolsa dünýä belli golfçy Arnold Palmer eýeleýär. Arnold Palmeriň pul möçberini bir milliard üç ýüz elli million diýip hasapladylar. Bu golfçyny dünýäniň iň güýçli golfçylarynyň biri hasaplaýarlar. Ikinji orunda golfuň taryhynyň hem-de ähli halklaryň ýyldyzy milliarder Taýger Wuds, onuň pulunyň möçberi bir milliard alty ýüz elli million dollardyr. Ýöne häzirki wagtda golfçynyň ýyllyk alýan tölegi öňki alýanyndan azaldy. Ýöne muňa seretmezden, ýylyna kyrk bäş million dollar çemesi töleg tölenýär. Taýger Wuds iň bir güýçli milliarder sportçy hasaplanýar. Ol öz pullarynyň köp bölegini sportuň üsti bilen däl-de, brendleri reklama etmek arkaly gazandy. Iň birinji ornumyzda bolsa, dünýä belli amerikaly basketbolçy Maýkl Jordan, bir milliard ýedi ýüz million dollar. Bu pullaryň diňeje togsan üç milliony ýaryşlaryň üsti bilen gazandy. Galan pullaryň ähli bölegini bolsa kärhanalary reklama etmek arkaly gazandy. Diňeje Nike Maýkla ýylyna ýüz million dollar töleýär. Ol diňeje iki sany ady belli klublarda, ýagny Çikago Bulls hem-de Waşington Wizarsda oýnady. Ol oýnan klublarynyň ikisinde-de klubuň iň güýçli ýyldyzy hökmünde gatnaşdy. Şunuň bilen biziň sanawymyz soňuna ýetdi. Eger göwnüňize ýaran bolsa laýk basyp agza bolmagy unutmaň. Eger şeýtseňiz, ähli eden azaplarymyzyň ýerine düşdügi bolar. Entek siziň öňüňizde mundan da gyzyk wideolar garaşýar. Kommentariýada öz halaýan sportuňyzyň görnüşini hem-de halaýan sportçyňyzyň adyny ýazyp galdyryň. Üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň!